Ýaşamana ýa bolmasa işlemänä adamlar gelýär. Ýöne olar, ol immigrantlar Amerikanyň minuslaryny bilenoklar. Geliň häzir Amerikanyň nähili minuslary barkam, nähili minuslary barada bilmeli. Şol barada men şul wideomda size gysgaça gürrüň berjek. Ildeşler men size Amerikanyň minuslary barada aýtjak birinji zadym Amerikada parkowka ýagny maşyny ulagyňyzy parkowka etmek kyn sebäbi esasan hem uly bir şäherlerde şo parkowka goýan ýeriňe hem ýagny maşynyňy parkowka eden ýeriňe pul tölemeli her sagadyna meselem uly şäherde ýagny Çikagoda dawntown Çikagoda her sagadyna paşti ýalňyşmasam On iki dollar tölemeli her sagadyna. Käbir ýerlerde ondan köpräk hem bolýar. Eger siz şol tölegini tölemeseňiz, siziň maşynyňyzy, ýagny almaklary ahmal ýa bolmasa size polisiýa ştraf ýazmaklary gaty ahmal. Şonuň üçin siz uly şäherde parkowka edeniňizde şol daş-töwerek daş-töweregiňizdäki saýynlara üns beriň. Ildeşler eger siz bilýän bolsaňyz, ýagny Amerikanyň kinolarynda-da görensiňiz, Amerikada, Öýsüz adamlar gaty köp. Ýaňy şol her aýda öz tölemeli jaýyň töleg we maşynyň töleg we hemem beýleki birnäçe ätiýaçlandyryş saglyk tölegler we şulary köp adamlar töläp bilmänsoň öýsüz bolup daşarda ýaşaýarlar. Sebäbi olar daşarda ýaşasalar olar hiç ýerik nalog tölemänler hiç ýerik pul tölemänler. Şolara indi iş tapmagam kyn olansoň şeýdip olar daşarda ýagny ýaşap başlaýarlar. Ildeşler size Amerika barada aýtjak üçünji minusym hem telefon hyzmatlary gaty gymmat bärde. Ýagny her mysal üçin her adamyň öýünde hökman suratda Wi-Fi bar. Ol Wi-Fi 76 dollar töleýän menä her aýda. Wi-Fi siz hem ýaşap bolýar ýöne şu wagt hem karantin sebäpli hemme zat onlaýna geçen soň ýagny Produktalar, hemme zatlar onlaýn bolansoň, Wi-Fi bolmasa, telefondaky internet haýal işleýär. Şonuň üçin Amerikada hem Wi-Fi ýetmiş şeş dollar tölemeli, hem-de öz internediňe, ýagny telefonyň hyzmatlaryna, ýagny telefon hyzmatlaryna hem daşyndan tölemeli. Ildeşlerimiň üsti aýtjak Amerikadaky dördünji minuslaryň biri hem iň esasy zatlaryň biri bolan saglyk ätiýaçlandyrylyşy. Ýagny bu saglyk ätiýaçlandyrylyşy Amerikanyň hemme raýatlarynda bar. Eger şol saglyk ätiýaçlandyrylyşyň ýok bolsa, meselem bir sebäp bilen hassahana barsaňyz onda size uly möçberde pul tölederler. Şoň üçin şol saglyk ätiýaçlandyryşyňyzy siz her aýda ýa bolmasa her hepdede hassahana gitmeseňiz hem, siz her aýda tölemeli. Oň her dürli görnüşleri bolýar, ýagny iki ýüz elli dollardan müň dollar, iki müň dollara çenli şol saglyk ätiýaçlandyryşyň bahalary bolýar. Amerikanyň minuslarynyň bäşinji tükem tax, ýagny bu nalog. Amerikada hiç bir haryt nalogsyz satylanok. Ol naloglaryň her dürli görnüşleri bar. Meselem, siz mysal üçin bir markete baryp ýa dükana baryp bir zat aljak bolsaňyz, şol ýerde Şol şäheriň nalogyny goýýarlar. Ikinji bilen her ýylda bir gezek aýlyk alýanyňyz üçin siz hökümete nalog tölemeli. Illeşler Amerika diýlende ilki bilen meň göz öňüme gelýän zat fast food. Ýani Amerikada fast food restoranlary her ýerde bar. Ýani bir köçede hemme fast foodlaryň görnüşleri bar. Şonuň üçin Amerikada organika Produktlary tapmak birazajyk kynrak. Dogry hemme dükanlarda-da organik diýip satylýar, ýöne has dogrusy bir ferma gidip alsaňyz has gowy bolýar, hemem birazajyk amatlyrak bolýar. Men eşitdim şu meň ýaşaýan ýerimiň golaýynda fermalarda hepdede iki gezek satylýar diýip eşitdim, ýöne entek gidip göremok. Eger gitsem ýörite siz üçin wideo düşürerin ildeşler. Size Amerika baradaky aýtjak ýedinji minuslarymyň biri hem Amerikada okuw gaty gymmat. Amerikada gelip okamak ol gaty gymmada düşer. Iň gowusy Amerikada esasan näme etýärler? Ýagny daşary ýurtda okaýarlar, soňra Amerika gelip, Amerikada ekzamen tabşyrýarlar, şol ekzamenden geçip hem Amerikada işleýärler. Şony etseň has amatly bolýar. Ýagny Amerikada her alýan sapagyňa Uly bir möçberde pul tölemeli. Eger siz Amerikanyň bir ştatynyň uly bir şäherinde ýaşaýan bolsaňyz, ol ýerde köp transport bolýar. Ol ýerde köp, ýagny gatnaýan transportlar bolansoň size maşyn sürmek hökman däl. Ýagny eger maşyn sürseňiz gowy, ýöne eger ýagdaýyňyz ýok bolsa, kösenmersiňiz diýjek bolýan. Şol uly şäherlerde ýaşasaňyz, eger şäherden birazjyk daşrakda ýaşasaňyz, onda size ulag hökman gerek, sebäbi transport kän bir gatnanok. Transport kän bir gatnanok, edil şäherdäki ýaly. Şonuň üçin kösenmersiňiz ýaly, arzanragam bolsa bir ulag alsaňyz, özüňiz üçin has gowy. Amerika barada aýtjak soňky minuslaryň biri hem, Çeýwi, ýagny Amerikanyň hemme restoranlarynda on prosentden başlap ýigrimi bäş prosente çenli çeýwi tölemeli. Şonuň üçin Amerikada köp fast food restoranlar bar. Sebäbi siz ol ýerde çeýwi tölemini däl, eger siz töläsiňiz gelse töläp bilýäňiz, ýöne Hökman däl eger töläsiňiz gelmese. Ýöne restoranlara barsaňyz eýýäm siziň şo zakaz edeniňizden soň ýagny size çägi getirenlerinden soň eýýäm şol zakazyň aşagyna eden zakazyňyzyň üstüne şol çeýibiň belli bir prosentini hem goşup size berýärler. Ýöne köp restoranlarda sizden soraýarlar näçe prosent çegi goýup bilýäňiz ýa goýarsyňyz diýip. Şular ýala gidip şol çegiň aşagynda soraýarlar. Amerikada eger siz şol baran restoranyňyzda çebi goýmasaňyz, olar pikir etýär ýa biziň bir serwisimizi halamadylarmy ýa bir zat nahar halamadylarmy şular ýala mka diýip pikir etýärler. Ildeşlerim ha men şu wideomda size Amerikanyň minuslary barada aýtjak zatlaryň hemmesi şular. Eger meniň bilmeýän minuslarym bar bolsa, ýagny Amerikan minuslary bar bolsa, kommentariýalara ýazyň, ýagny teswirlere ýazyň, menem bileýin. Hemmäňize köp sag boluň wideoma seredeniňiz üçin. Nesip bolsa geljekde ýene hepdede bir wideo goýaryn diýip umyt etýän, eger işleň köp bolmasa. Hemmäňize köp sag boluň ildeşler.